A pa zong kan khua sianginn sayaci a si tikah kannih dirhmun he tahchunh ahcun dawtkunu le pa lei kap zongin an el lai lo ti ka theihmi nih lungnuam lo ngaiin a ka tuah. Dawtku pa le khuabawi tlang chungtel le Churchairman a si pinah sianginn community chungtel a si. Thawngthawng pa le sianginn sayaci a si tikah an umṭi le bia an i ruah caan ka hmuh hna ah An fale kong hna an ceihchih ko lai ti phun in khua ka ruah caan a um tawn. Hmailei ka nunnak lamthluan caah siseh, dotku he kan karlak ah siseh, a fiangmi biachahnak tuah ka hau ko tiin ka lung kaa thlek. Caan remhlei a um lo sual ah ka ti i a zan cu dotku tein len ah kaa thawh.

Ka hin rak ṭhu a vun ka ti. A nu nih Thangthang College na kai ve lai maw tiah a vun ka hal colh. Kai lai lo ka nu, kainak ding phaisa khom aa ngei lo i chawva hna kawl hmasa ta ka hau ko lai hih. Aw singai tak, nan unau rual sianginn kaimi nan tam le na pa lahkhah lawng cun a fawi ve lai lo. Na nu le na pa hi an ṭhawng tuk le ka ti. Na nu hna khi rianṭuan a ṭhawng tuk. Nidang bang sisehlaw nan har ngai tak lai si. Na lungdong hlah, i zuam ko. Nang cu na fel tuk le Bawipa nih lam aan serpiak te ko lai. Tanghra awn hnu ahcun kawlek kai cu a tlai ti a um lo cuh. Dawtkunu thazaang peknak nih ka lung a ka lawmhter ngai. A nu nih a lei a kan theihpiak ngai i khah tuan ah kan ih taak hna lai ka mitku. Dawtku kal lai hna sikaw nan lungduh bia hna i ruah u a kan ti i ihnak khaan ah a kan luh taak. Dawtkunu nih hin ka lung hlah maw a theih asiloah dawtku caah hin a lung ka tling ziar hlah maw ti hna ka lung chungin ka ruat pah. I biatak nawn khin dawtku biachimh ding kaan ngei i innleng ah ṭhu usih ca thlapa van a ṭha tuk hi ka vun ti cu huam lem lo mithmai khin kal ko sih ca na bia el cu a ṭha lai lo ti phun khin a ka zoh i Kan ṭhuṭṭi tawnnak an ṭhutdenh sau cungah kan ṭhu. Na rak len lai hmanh ka ruat ṭung lo a vun ka ti. Ka rak len ding na duh lo ngai hmanh ah zeiti awk ṭha ka leng cang lehmi hi ka vun ti tuk ko. Ka duh lo ka ti le maw? Bia ka chim dingmi nih ka pah tuk sehlaw ka daw. Vun chim colh ding bel ka thei lo. Holh loin sau nawn kan ṭhu. Ka chawnh hlan cu a ka chawn ding phun khin aa tuah lo. Thlapa a van ning a ṭha ngai. Ka ṭhutsia ka vun i remh. Dotku lei ah ka vun i mer. Thlapa nih fiang ngaiin a ceuhmi dotku mui ka zoh ah aa dawhnak fiang tein a lang. Thlapa nih dotku mui a kan hmuhter bantukin dotku mui hmai zongah thlapa a lang vemi a lo. Aa dawhnak nih ka lung a ka lak tuk rua. Ka theih lo karah sau tuk holh loin ka rak zoh. Zia a ka hmu bal lo bang cuticun na ka zoh. Khunnawn tein ningzah pah le ka cungah lungtlin lonak ngei sehlaw cu bang zoh huaha lo khin a ka chawn. Biachim ding kan ngei na timi cu zeidah a si? Vanṭhat ka ti i zeidang bia hme chim ding cu kan ngeih lai. Zungzal ka rak i uammi le chim lo ahcun zungzal kaa ngaihchih dingmi a si lai tiah ka ruahmi kan dawtnak bia si ko mi cu ka bia a dong manh lo. Teirul ka cham sehlaw cu bang ziah kan hnulei zan i ka lung kan chimh hna zan ah pei zeidang biachim ding lawngah caan kan pek cang hna lai kan ti hna kha na philh maw? Na chim len zongah ka zum ti lai lo. Dawtku kan mit hi kan thinlung thlalang a si i kan dawtnak cu ka mit ah na hmuh ko cu teh. Na hmuhter duh lo bia hna asiloah cun “Uthang, chim duh ti hlah, ka lungchung ah hin a fiang tukmi biachahnak a um cang. Na chim le chim lo nih hin cu biachahnak cu a ṭhial in a thleng kho ti lai lo. Na ka dawtnak hi ka sinah bia in chim ti hlah. Khurkhua ka ruat, Sau nawn holh loin ka um. Lianlian nih a dawtnak a chimhmi a hlawt i a el cang. Kei le hawikom dawt in i daw dingin a ka timi hi a lung chungin hlah maw thawngthawng aa thim cang ti phun in ka ruat i dawtku ka kiangah um hlah tiah na ka ṭhawlnak maw si tiah ka hal. Kan ṭhawl bia a si lo, zeidang kong tu ka chim kan tinak a si. Kan dawtnak kong dah ti lo chim ding dang ka thei lo. Asile zeidang kong chim ding na theih lo ahcun hla tal ka sakpiak ko ne. Sianginn kai hna ah ka kal ahcun na hla sak aw theih har ngai cang lai hih, tiah zei poi lo ngai phun khin a vun ka ti. Ka huam lo ka von ti deng nain ka dawtnak hi zei hla tal in hlawi ning ti ka ruah ah vanṭhat ka ti i ṭingṭang vala ne ka ti. Zanthlai hnu ah a vang ngaimi zantthla pa tangah lungfak ngai le lungkuai ngai in hlasak ding cu aw a ṭhat lo hmanh ah thil sining nih pek tuk kaw, a theitu paoh khuatlang lunglen tal cun an lungleng ve ṭheo lai dah ka ti. Van ka zoh khuadawm a kalmi hna nih zei an tuah ti awk hngal loin rianrang ngai in an kal. Anmah le an si ding cio in Sertu serhnawhchan rian caṭuan in vawlei ceunak a kan petu cungfidi le thlapa nih ka tuarnak an ka theihpi hnga maw ka ti. Dawtku pa Peter, dawtku nu a rak helh venak a si ṭheo lai dah ka ti. Hlan chuak a ṭhingnawn cangmi, a fek ngai rih ṭungmi, Rengnawn in a khi ka remh. E khi bak in seh zantlai hnu ah ka vun ti i dawtku nih bia in na ka dawtnak kong chim ti hlah a ka timi cu bia lawng in maw chim khawh si, Laimi bia le hla ah a rum vemi kan si lo maw? Kan biachim hmanh ah pei bia le hla kan ti kha tiah hla tal in chim ko ne ning ka ti i Thomas Tial Uk hla ṭheo ka vun i thim. Perkalh bak in ka vun thai. Na kalnak lam ka ruah ah dawtmi lam thei a si. Kei he chosang kai ṭi ding cun ka dawt kan siang hrim lo. Vel hle na thiam tuk e ka ṭa aw na rak ti kha kei ka lung a ṭha hrim lo. Lilipar dawh te aw ka ti santlai lo ka lungfahtertu aw zeitin tuah awk ṭha lo i lungsak ko cang ning maw ka dawt aw mang ṭha. Ka dawt hi tluk kan dawtnak hi vun ka ruahpiak law ka hmurka in ka chim zongah ka dawt aw na zum kho lo. Ka nunnak dihlak in kan dawt ko. Ka thinlung hi hlai law maw ka dawt zoh tuah hen. Sunghno ka nu zeiruangah hme na fa hi na ka hrin. Vawlei a pit van ka zoh ah ka dawt aw a sang tuk. Vancung tal ah tonnak um seh tiah thla ka cam nain kei ka lung a ṭha hrim lo. Lai ṭingṭang te i tum in zantlai hnuah a vang ngaimi thla pavang tangah perhkal lawng bak tum in hla sak i zuam dingah cun Bon Jovi, Calvin Skinner, Ronan Keating le Scorpion te pawl zong kan ṭih cio ṭung hna lo. Dotku hmaiah keimah nakin hmat tam deuh an hmu hlei lai tiah ka ruat lo. Lunghmuih ngai in ka hlabia nih a nunnak ah rian a ṭuan ṭheo lai ti ka ruah lioah Zungzal ca in maw mangṭha na ka ti, tuzan ca lawng hme din nawn tein a vun ka hal. Dawtku, zeitikhmanh ah zungzal ca cun mangṭha kan ti bal lai lo. U Thang kaa lawm a dang vun ka sakpiak rih ca. Dawtku ka ngaithiam ka sa kho ti lai lo. Zia U Thang, ka nun nih a tuar tuk rua, voidang ka hlasak ka lo lo, ka dang a ka khar, Ka ṭang hrawng ah aa zelmi a tam. Ka thin a pit le ka ṭang hrawng hi a chong phun in ka um. Ti kan suah lai maw? Ti ding law a ṭha ko lai. Tidin men in a ṭha phun a si lo. Zeiti tuah ah dah ṭhat lai? Para ayah te a ṭha lai maw? Kan ngei ko dawkaw. Kan lak piak lai a ti. A theih ko bu in aa theihter lo bia si lai ka ti i Zeiti leh awk hngal ṭung loin lungtling lo ngai bu khin dawtku zan zong a tlai cang hih, mang ṭha rih u sih, cutin maw si ne lai ti pah in inntual tiang a vun ka thlah. Thaizing kip tu cu dawtku patei a si ka theih caah tual i kan dir pah in dawtku kip tu na patei ni ah zei laksawng dah kan pek lai tiah ruah lo tak in ka vun hal. Launawn le lunghmuih nawn mithmai khin a vun ka zoh i ka pate hmanh na thei ti rua lo ka ti cu teh na theih caah kaa lawm. Na duhmi laksawng paoh ka pe ko. Dawtnak in pekmi laksawng paoh cu a ṭha dih ko. A bialehnak nih ka lung a ka nuamhter ngai. Amah nih laksawng a rak ka pek lio i a bia ka vun theih ṭhan ve i a si ahcun dawtnak in pekmi laksawng cu Khirhṭhan phung le el phung a si lo na ti kha aw. El hlah, khirh hlah, a von ka ti ve. Dawtku nih hin a bia in a ka al tawn ko nain ka cungah zeitikhmanh ah mithmai chia a ka pek bal lomi hi ka dawt le ka tlaihchannak a zualtertu pakhat a si rua ka ti. Dawtku nih a bate a sawmmi kan tam lo caah maw a si hnga aa telmi hi kan tlawm ngai. Sianginn kan kai lioah a pawngah a ṭhumi a hawile Mawimawi le Dimku, pa ah keimah le Thawngthawng le thlacampiaktu dingah a sawmmi pastor pa lawng kan si hna. Zan pasarih in kan thawk i thlacampiaknak le birthday cake cheunak kan tuah dih cun laksawng kan pek cio hna. Birthday cake cung i chiahmi meilul nih dawtku kum zeizat a si fiang tein a kan chimh. Ka caah cun chim hau loin ka rak i fian tuk cangmi a si. Pastor pa nih a vun capo pah i tlangval pawl i lungpui hna seh ti mu si hnga zeidek. Pasal ngeih za tiah vawleipi nih timi chungah na lut ve cang ko hih a vun ti cu thawngthawng he kan amen a thang dom. Zanriah kan ei ṭi hna i nuam ngaiin kan um hnuah laksawng kan pekmi cio cu nan um hlan ah ka phoih hna lai a kan ti. Thawngthawng aa tel vemi nih a ka nuamhter ziar lo. A laksawng pekmi nih le a funnak a ngan ngai i zei a si lai kan theih lo caah kan i pekmi aa thlau tuk sual lai i kan ning hna a zak sual lai. Nangmah tein kan lawi hnu ah rak phoih te ko ka ti. Ka bel duh lo ah a fim ṭhan hna. Ka pekmi lebang cu midang hmuh phun a si lo, thil thar zong a si lo. ka cawkmi zong a si lo caah a man zong ka thei lo. Sau ṭhu loin kan lawi dih hna. Zan ih lai i ka thlacamnak au-aw cu Bawipa ka laksawng nih dawtku lungthin ah fakpi in rian ṭuan sehlaw hmual ngeihter ko tiah ka hal i lungnuam ngaiin ka it. Kaa hngilh colh. Thilrit nih a nenh tukmi, a thilrit phurhmi, a ṭhumkami, a zalong ngaimi phun khin ka hung zaang ngai. Dawtku nih na ka dawtnak bia in ka sinah chim ti hlah a ka ti caah chimnak lam pakhat a um rihmi cu a bahte ah ka pekmi laksawng a si. A man zeizat a si ka hngal lo, keimah nih ka cawkmi a si lo caah a si ka ti cang khah. A cawtu dawtkutu nih a hngalh lai. Tangriat cami puai ah pakhatnak ka rak hmuh lioah a rak ka pek i na dawtmi kong ṭialnak ah hmangte a rak ka timi diary cu ṭha tein ka tuam i amah ka pek ṭhanmi cu a si. Dawtku nih a kau tikah a hmuh dingmi bia cu. Dawtmi laksawng ka lunglawmhnak hrawmpinak ah ka dawt tukmi nih kaa ruah lo tuk in laksawng dairi a ka pek i ka ngeih bal lomi lunglawmhnak in ka khat. Na dawtmi kong ṭialnak ah hmangte a ka ti caah aa theih loin amah kong ṭialnak ah ka hman lai ka ti. A ruang cu ka dawtmi cu amah a si caah a si lawmhnak in ka khahzan. July niruk thongkhat zakua sawmkua pali. Kan siamah te nih cu sin kai ding an ka ti i kainak ka ngeih ve lo caah lungfak ngaiin caan ka hman zan. Lianlian le dawtmi nih laksawng lak dingin an ka duhpiak nain cu sin ka kai khawh ve lo caah inn tu ah kaa zuam lai tiah keimah tein ka lung kaa hnem zan. Sifak fa si a har zia ka theih tuk zan. July niriah thongkhat zakua sawmkua pali. Kaa ruah lo tuk in sayamah nih cu sin kai ve ding in a ka chimh i a lak in kan kaiter lai a rak ka ti caah kaa lawmh tuk ah ka mitthli a rak thla i lianlian le dawtmi he zan ah cazoh kan rak kal ṭi hna zan. Kaa lunghmuih tuk zan. Awkat nihra thongkhat zakua sawmkua pali. Cozah nih chekmi cami puai ah laksawng pakhatnak ka lak lioah dawtmi nih pathumnak a hmuh i laksawng an ka pek lioah kan karlak ah aho um hmanh ka duh lo ti a rak chimmi nih lawmhnak a rak ka pek i aho theih loin kaa nuamh tuk zan. Mah lawng i nuamh tuk zan. July niruk thongkhat cakua sawmkua pali. Ka chan chankhat chungah ka dawt bikmi ka dawtnak kong ka chim cang lai ka ti i sianginn in an inn tiang ka thlah zan. Chim kaa timh ah ka chunglei in ka tha nih a ka therh i chim ngam lo le ka lungchung ummi vialte a pawng ka phak ah ka philh dih zan. Ka dawt nih tuzan hi na zei hme ti tiah a ka ti zan. Caanṭha dang tu ngak ko ne ning tiah Zan hngilh kho loin ka um zan. Mah le mah kaa huat tuk zan. October ni hra thongkhat zakua sawmkua panga. Tanghra cami puai phitthlu zan ah ruah lo tuk in lianlian nih a lungthli bia a ka ruah i bawmhnak a ka hal zan. Ka dawt tukmi dawtku a rak dawt ve i chimpiak dingin a ka nawl zan. Lungsivangh tuk in zankhua ka dei zan. March kul le thum thongkhat zakua sawmkua paruk. Dawtmi ka sian lo lung in lianlian sin ah nangmah tein i chimh ko. Chimpiak mi hnak cun mah te i chimh dawh hmual ngei deuh cu tiah ka fial i a voikhatnak cu ka chimpiak ko. Cu hnu ah Thangthang nih an chimh mi kha zeitin tiah biatlang ka van te lai tiah A ka ti zan, lianlian le dawtku cuai ka thlai hna i dei lei arkhuang tiang kaa hngilh lo zan. Mas kul le nga thongkhat zabua somkua ka ruk. Kan siamah nih a tlun lai ni ah lianlian he riambom a kan fial i zanriah a kan dangh hnu ah Lianlian nih a rak ka dawt tuknak kong a chim i tangriat lio i cusin na kainak man kha a lakin kan kaitermi si loin Lianlian nih aan liampiakmi a si i na bawmh khawhnak lam a um ve ahcun a dawtnak rak cham te tiah bia a ka cah zan. Lianlian dawtnak ka cham khawhnak lam cu aa ka fialmi tuahpiak a si ti ka fian zan. Mitthli he biachahnak ka tuah zan, March kul le sarih, thongkhat sakua sawmkua paruk. Ka thinlung nih a duh lo tuk bu le chim a timh bal lomi bia thinlung duhnak zul kho loin thluak duhnak tu zul in ka dawt tukmi midang caah i harh ngai buin dawtku lianlian caah ka chimpiak zan. Dawtmi mithmaichia ka hmuh ko nain ka mit kaa cawtter zan. Mi vanchia tuk ah kaa ruah zan. Mah kul le ria thongkhat sakua sawmkua paruk. Dawtmi nih a lungchung diary a kan chimh zan. Lianlian he kan karlak ah ṭhu in lianlian duhnak a al zan. Lungfak tuk in bia a kan hal zan le zungzal ṭa can ah a rak ka thim ka hngalh nain i lunghmui awk le i lawm awk a ṭhat ti lo zan. Hawikomh bantuk sawh in i dawt cang ding a ti zan. Dawtmi mitthli tla ka hmu hmasa bik zan. A hmu lo bang kaa umter zan. A kekkuai tluk tein ka kekkuai ve zan. Ruahchannak a dongh zan. July kul le ria thongkhat zakua sawmkua paruk. Dawtmi sinah ka dawtnak chim ṭhan dingin kaa tim i dawtmi nih a ka senh ti lo caah zaihla in ka dawtnak ka phuan zan. Bia in chim a ka senh lo zongah Ramdang kawl in chim kaa timh peng zan. Ruahchannak nih a chuah ṭhan zan. A fekmi biachahnak tuah zan. September niruk, thongkhat sakua sawmkua paruk. Dawtmi birthday laksawng pek zan. September niria, thongkhat sakua sawmkua paruk. Dawtku he kan rak i theihka in ka lungchung ummi kaa lawmhnak, ka lungfahnak, ka dawtnak, ka sianlonak, Ka tlaihchannak, zungzal ca i ka thim venak vialte ka ṭial dihnak dairi amah nih a rel ding le amah pek ṭhan te dingah ka rak ruah bal lomi le ka rak timh bal lomi cu pek lo ahcun ka dawtnak kong chim khawhnak lam a um ti lo caah ka pek khawhmi cu kaa lunghmuih ngai ve. Dawtnak in pekmi laksawng cu alphung a si lo a ti caah A ka pek lioah ka al ve lo bantukin ka pek ve tik zongah al aa tim ve lo. Amah belte ka pekmi hi zei a si a hngal lo. Laksawng pekmi a petu sinah khirh ṭhan si loin laksawng ah a chuah ṭhantu cu uthang tiah dawtku nih a auh tawnmi keimah lawng ka si men lai ka ti i kaa lunghmuih dom hoi. Dawtku kalnak dingah nithum lawng aa duh cang. Ka caah zaankhat te hmanh man a ngeih tuk cang caah an inn len ding cu ahohmanh nih thlauh khawh ding phun ka si ti lo. Ka zanriah einak, ka kam kaa chuahnak ti cu dawtku tein le kan inn karlak a ṭha ding phun in ka um cang. A chak zong ka chak tak ko rua ka ti. Zaankhat nih zaan hra tluk an rak timi cu kaa fiang tuk i ka choi colh. Tuante ah dawtku tein ka phan. Dawtku ve lo bang zan dang a lo lo. A ka zohzah i a ka zoh ngam set lo phun in a um. Ka diary a rel cang ti cu a mithmai in kaa fiang. Ka fian lomi tu cu a cohlan ding le cohlan lo ding tu khi a si. Kan ṭhuṭi tawnnak hmunhma te kan hlam, direct in ka hal ngam ve lo. Dawtku, na kal nih a nai tukmi ka ruah ah ka celh lo. Ṭhen lai kan siang lo tuk, ka celh te bal lai lo. Ka bia hman a dih hlan ah, um ko, chikkhat ṭhen cu chim lo, zungzal ṭhen hmanh na ka sian i dawkaw, lianlian caah cun na rak ka chimh khah. Kha kong kha chim ti hlah. Ka nunchung i ka tuah cangmi thil vialte lakah kaa thir bikmi le kaa ngaihchih bikmi thil a si kha a theihhngat ka zuam ti lo. A lungtak a si lem lomi aw khin kaan zum lo a ka ti. A kut nemte ka vun tlaih, lau nawn in a vun ka zoh i ningzak nawn in a lu aa khun. Dawtku ka laksawng na hmu ko lo maw? Kan dawt tuk ti na hngal ko lo maw? Kan dawtnak na cohlang cang ko lo maw? Hngal hlah, cohlang hlah a ti bu in a ka cu a control khawh ko nain a lu a control khawh ve ti rua lo. A lu tu cu a suk i lunghmuih tuk hin ṭha tein ka chim, kaa fiang lo hih. Na ka nih le fiang hlah na ti. Na lu na suk fawn. Ṭha tein ka chim, kaa fiang lo hih. Na kaa nih le fiang hlah na ti, na lu na suk fawn, na kaa chuak bia maw ka zumh deuh lai, na lu na suk mi tiah i lunghmuih tuk ah aa theihter lo bang ka vun ti hram cu. Ka thawpi kaa chuah, zeiti ka um kaa hngal lo, ka aw ngeih dihlak chuah in au ka duh nain mi nih an kan chuah hnawh lai ti ka phang. kaa sum ṭhan. Aho val nih an ṭang ah an beiter bal ve lomi dawtku ka vun i kuh i ka ṭang ah ka vun pom cu siangpahrang dirhmun cio ah kaa ruat. Paradis ah hlah maw kan um ka ti. Kaa lawmh tuk maw si hnga zeitik ka thintur a dai kho lo. Dawtku nih a theih, "Uthang, Ziah cutin na um? Kan dawtnak na el lai i na ka ṭhen lai ti ka phang tuk le si ko. Kan dawtnak na cohlanmi ka hngalh tikah kaa lawm tuk i si ko ee ka dawt ka von ti cu ka holh hna a apa rua ka ti. Uthang kan ṭhen lai lo, nangmah nakin ṭhen lai hi kan siang lo deuh lai. A aw thir thliahmah bu tein uthang kan dawt tuk ti pa in A vun ka zoh cu a biang cungah mitthli a luang. Ka celh ve lo, a mitthli hnawhpiak buin dawtku keimah nih kan dawt deuh. Ṭap hlah ka vun ti vial ah khin hringtu nu nih a fadawt intuarnak mitthli a zoh kho lo i lunghno ngaiin a ṭahpi bang ka mitthli a luang ve ko ai. Fak nawn in a vun ka reh chih buin, U Thang, kan i ṭhen ti lai lo mu. Dawtku ṭhenbia cu chim hlah, zungzal ca in kan dawt zungzal lai. A lung chungah rak intuarnak a fak ngai ve rua, a mitthli a hul kho lo. U Thang, ka lung na ka fahter tuk, kan huat tuk ka ti ah kan dawt tuk fawn a ti pah in a vun ka zoh cu a mit ṭial rem tukmi le a hmurtian rem tukmi ka zoh cim lo lioah na mit i chin a ka ti. Zei ko dah si hnga ka ti. Kan ngakchiat lio muṭhai i barh lai mitchit fial bang ka ti pah in ka mit ka von i chinh. Din tein a thaw a chuah i a hmur tianrem tukmi le ka hmur aa tong. Ka hit dih, kan dawt tuk caah dawh si. Uthang, keimah nih kan dawt hmasa na ka langhtermi a si khah. Ka mang si lai ka phan tukah a thli tein kaa sik len. ka mang si loin ka saduhthah tlinzan tu a rak si. Pa deuh ee ti loin chim ding ka thei huaha lo. Ningzak nawn bu khin dawtku kaa lawm ka ti. Khua ka ruah ṭhan a ka ki caah maw lawmhnak bia ka chim.

Kan dawt lio kaa hngalh manh lo bantukin kan dawt lo lio kaa hngal bal fawn lo. Kan dawt zungzal ko. A lungfah a dam kho ve rua lo. Ziah si le lianlian caah khan na rak ka chimh. Ziah zeitindah lianlian cu na hmuh ning si, zeitindah ka leh lai tiah na lung kaan hal lioah khan va dingah cun a ṭha bak ko na rak ka ti. Ziah lianlian caah khan na rak ka sian tuk ne? A biahalmi pakhat ka leh manh hlanah a dang pakhat a vun peh lengmang. A lung a rak kan chimh zan i a biahalmi lehnak cu kaa foih deuh ving. A biahalnak ka ruah ah ka let seh tinak hmanh in lungtlinlonak langhter le biachalh phun biahalnak khi a si deuh rua ka ti. Dawtku, minung kan nunnak ah hin kan thinlung nih a duh tukmi i thim khawh loin kan chiaṭha thleidannak le kan thluak nih duhthimnak ngei ko ṭum in duhthimnak ngei lo bang kan duh lo deuh a kan thimter caan hi a um tawn cu teh! Kha lio ahcun lamkaltu pei ka rak si kha. Lamkaltu nih lam a kalpiakmi cu a ṭha lo ti phung a si ṭung lo. Lamkaltu i rian cu a thlahtu pa ca i zumhawktlak tein um hi pei a si cu na thei lo maw? A reng pek ah lianlian cu va ding ahcun a ṭha reng ko cu teh. Tutiang zongah duh Lianlian chiatnak chim cu na duh bak lo hi aw, Lianlian maw na dawt deuh keimah. Ka zapei le ka kut hlei a von mawi pah in chim zok a vun ka ti i ka kut cu fak nawn in a von hmeh. Dawtku ka zoh, thlapa vang tangah hlah maw chun ceunak in aa dawh deuh i A mithmai a pian deuh ti awk in ka ṭaang cungah ka pummi dawtku muihmai le lungthin ka zoh ah ngakchia sualnak ngei lo le lunghno ngai in an ṭahter i a ngam ka te bang ka ṭaang cungah aa behchihmi ka hmuh ah sualnak ngei lo ngakchia te bang duh a nun tukmi ka hmuh ah ka celh lo. Kaa lunghmuih tuk i a biang khattelei te cu ka hun muai piak pah khin. Kan dawtnak cu lianlian ka dawtnak he cun tahchunh lengmang hlah, a pam tuk ka vun ti i lunghmuih tuk bu khin ka zum lo tiah hno aw ngai khin a ka leh. Mah dawtmi a si caah maw a si hnga, a ka hnohnawh ko ahhin duh a nunnak a zual in ka thei. Keimah lawng hlah hngal ve u law nan si cio lai. Dawtku hi cu Sertu Pathian nih hin

Uthang dairy i na ṭialmi kha na lungthin tak si ko lo maw? Keimah kong lawngte na ṭial le kaa nuamh ning. Aw, lungchung dairy ah ka ṭialmi cauk chungah ka tlin ṭhanmi a si kha na hngal lo maw? Nangmah nih pei na dawtmi kong ṭialnak ah hmang te na ka ti kha dawtmi dang cu an um lo teh. Nangmah kong lawng ka ṭial ko lo ah. Vel hi thiam tuk hlah a ti pah khin ka cal ah din tein a vun ka peh. Cal peh ka in cangmi lakah cun a nuam bik a si lai. Ca kan thiam lo i kan English sayapa nih a rak kan pehmi he tahchunh ahcun Hellram le vancung, Kawlram le US an i thlau tuk tal cu a si lai. Amah lawng maw bia a ka hal lai ka ti i biahalnak ka tuah ve. Diary na ka pek lio i Na dawtmi kong ṭialnak ah hmang te, na ka ti lioah khan nangmah kong ṭialnak ah ka hman te lai tiah na rak ruat maw? Na ṭial lai cu ka ruat lo nain ṭialmi sining law ti cu ka rak duh tak tiah lungthiang ngai ṭung ningzak nawn khin a ka leh. Biahal hmasa aa cuhmi kan lo. Ka biahalnak ka peh. Na lung na kan chimh zan i zeitikhmanh ah kan dawt ti hung ka chim ti hlah. Na ka ti lioah khan chim ti lo taktak ding na phang lo maw? Matlak thiam tuk hlah, ka thinhan tuk lio a si ve khah, dai na cei lai a ka ti ko ee. Ka dai bak ve, cei lai cu ka phang bak cang cu aw. Uthang kan uar bak, zia Na ka dawtnak kong bia in chim ti hlah kan ti le na ka dawtnak kong le theih ka duh ngai lioah diary na ka pekmi cu na thiam bak ka ti le si ko. Diary le bang rak ṭial hlah ning law zeitek kan lawh hnga. Dang khuahmah in ani, dawtku thang ngai in ani ka theih hmasa bik a si. Keimah nih kan pekmi dawh si ko khah, hnatlak i tim hoi hlah, a vun ka ti cu ka kaa a ka phih hoi ko. Dawtku nuam ngaiin a nih lonak a sau pah cangmi, a nih ka hmuhmi nih a ka nuamhter ngai. Dawtku hi Lainu ahcun a ngo, mittisa pan a si, a fawm a ṭha, a hmur a pan nain mi kong ceih hmang dingah ruat hlah u. Mi kong ceihmang ding tiangin a hmur a pan lo, a hol a tam tuk lo, biachim cu a thiam bak, fim ngaiin a duhnak langhter ning a thiam. A chim dingmi bia cheu thum cheu hnih tluk hi cu a mithmai in a langhter khawh. A hatian remning a hmu cio lomi val cu chuahchan ngei lo nan si, in ti hna ning law kan dawtmi cio teh nan ka ti ve lai caah Ka caah cun dawtku hi cu vancungmi le lasi tluk a si. Pathian laksawng ṭha bik cotu ka si ti phun khin keimah lawng a ho theih loin kaa lunghmuih dom. A darling a fak tuk nan ka ti men hnga. Nan ka zumh lo ahcun dawtku a theitu va hal cio u. Biaperh ka hman lo zia nan theih pinah aa dawh ning tluk hmanh in pei Thangthang nih hin a chim zia a thiam lo hi nan ka ti lehlam lai. Caan liammanh hmanh kan thei lo. Ar an khuan thawng nih Nazi a ka zohter. Nazi zoh hau lo cuh. Ka kal deng cang hih. Duh le dei tiang zong ṭhut ding si ko cuh a vun timi bia cu ka caah khuaitizu bong a thlum lawng si loin dei tiang ṭhut ding a timi cu ka caah zulh a har lo ngaimi nawlbia bantuk a si. Ka phuhrunnak vialte dawtku bia nih a ṭhawl viar hna i i hngalsak ngai phun khin dawtku vai thawn deuh. Ziah hme, kengsamnak ah ka it ta lai, a khunji caan ṭha lak ka thiam ve ning, dawtmi el cungah ka lu ka chiah i vawleipi le ka sining vialte i philh in dawtnak nih a sermi pennak chungah dawtmi he ahovan hai loin caan kan hmang. Ka hmai, ka cal le ka sam a ka mawipiak pah bu khin Uthang, tuzan bantuk i kaa nuamh hi a um bal lo. Hi bantuk caan ṭha hi ka hmu kho te lai tiah ka rak ruat bal lo. Ka saduhthahnak lo hi pei a si te ko lai hi ka ti lio ah a tak in a tlin caah Pathian cung zongah kaa lawm i nangmah cung zongah kaa lawm. Dawtku chim ti hlah, keimah kaa lawm deuh. Ka sifah ruangah ka thinlung duhnak zul ngam loin ka thluak le ka chiaṭha thleidannak tu hmaiah ka satter hna i kan dawt tuk buin na ngaih ka rak in chiattermi ka ruahah keimah le keimah hmanh kaa ngaithiam kho lo. Chim ti hlah uthang, kan ngaihthiam tuk cang. Na cungah ka lung a rak fah bia si, zeitik hmanh ah kan hua bal lo. Ka lung ka langhter zan ah khan ka mitthli a rak tla nain nangmah lei in theih lai ka rak i ngaih tukmi kan dawttinak bia ka theih lo hmanh ah keimah lei in kan dawtnak langhternak caan le chimnak caanṭha ka hmuh i ka lungfah buin ka rak i lunghmuih ngai ko si. A dang a car rua a cil a von lemh hnuah a bia a peh ṭhan. Khua tampi ka ruah hnuah ka chimmi bia a si i U Thang hi kan dawt tiah ka chim ti hlah ka ti lai nain a ka dawt taktak ahcun nikhatkhat cu a ka chimh te ko lai tiah ruahchannak ka ngei i na ka chimh taktakmi cungah na ka dawt taktak ti ka hngalh i kaa lawm tuk.

Tual tiang rak ka thlah ka ti. Inn tual i kan i ṭhen lai ah kan kut kan i tlaihmi fak nawn in kan i hmehchih lioah atu keimah caan ka ti. Dawtku, na mit i chinh ka von ti cu a theih cia bu tein dawt ruangah ka bia el siang loin a vun i chit hnuah aa buah ka vun ti cu chan chung philh lo ding laksawng ah a cang. Duhsah tein innlei ka panh. Ka thinlung chungin Eric Clapton nih a sakmi Wonderful Tonight timi hla cu kaa sak. Ka tui ngai rua. Kaa theih lo karah ka aw a hung thang i I feel wonderful tonight ka vun ti ahkhin ka ke nih kan hleihlak pakhatnak a lamh bak khi a si. Keimah pi lawng lunghmuih ngaiin kaksuk in ka ni. Mitku a thawt ning cu